Сез дә ишетәсезме? Биләр тавышы килә. Ә дөресен генә әйткәндә, сәләтлеләрнең тавышын ишетергә мөмкин биредә. 1994 елда башланган сәләт хәзер аерым бер дәүләт дияргә мөмкин. Аның эчендә булган һәрбер аланның үз тарихы, үз җырлары, үз традицияләре, үз әләмнәре бар. Һәм әле алга таба алар тагын да ныгыячак һәм үсәчәгенә шикләр юк. Без хәзерге вакытта Сәләт Виләр форумда. Биредә 1997 елдан алып Сәләт җыены үткәрелә. Һәм монда сәләтлеләр үзләренең көчләрен сынарга, тагын бер тапкыр аралашырга һәм рәхәтләнеп күңел ачырга җыеналар. Без җанлы сәләтнең шундый табигый студиясеннән сезне Сәләт Биләр форумда сәламлибез һәм чын мәгънәсендә сәләт мохитенә чумарга ярдәм итәбез. Әлеге күпергә карап торам да үземнең беренче тапкыр сәлкеш булып биләргә килгән вакытым искә төшә. Ул шундый ничектер дулкынландыргыч иде.

Сәләт белән бәйле истәлекләр алар шундый күп һәм миндә генә түгел. Сәләттә булган һәрбер кешенең искиткеч зур бер китап язарлык кызыклы вакыйгалары бар тормышында. Һәм хәзер без тагын бер сәләтле кешенең сәләт хисләре турында белербез. Карыйбыз.
Сәлам дуслар, сәлам сәләт. Минем исемем Ислам абый Валеев, мин Малси Music. Һәм мин беренче тапкыр сәләткә 2006 елда эләктем. Э, ул сәләт раушан аланы иде э, мин аңа кадәр дә җәйге лагерьларда булганым бар иде ләкин бу ниндер яңа тәҗрибә иде э, бу мөхит миңа бик нык тәэсир итте мин башка кеше булып кайттым өйгә шунда ук әти әнигә әйттем мин тагын сәләткә барам һәм өч көннән соң без поездга утырып сәләт аршан аланына киттек диңгез буена анапа шәһәренә анда минем әйдәманнарым ришат абый хасанов һәм ризда апа шириева иделәр шулай ук ул алан миңа бик нык тәэсир итте мин гомумән сәләтне яратып аннары соң инде минем башланды ике мең дә җидедә мин тагын раушанга бардым анда язгы сессияләр көзге сессияләр аннары соң әйдәман Ә- Әйдаманнар мәктәбен үтеп, мин әйдаман булдым. Ә, Шулай ук Раушан аланында мин өлкән әйдаман булдым, директор буларак бардым. 2014-тә миңа Гүзәл апа Усманова ә, шылтыратып чакырды мине оештыру комитетына, форумның оештыру комитетына һәм мин арт-директор булып, мәдәни программа җитәкчесе җитәкчесе булып бардым. Э, шулай ук без Зәринә апа Вилданова һәм Илгиз абый Шәхразиев белән форум җырлары яза башладык. Һәм гомумән шулай бик нык тыгыз элемтәдә минем тормышым бара сәләт белән. Шуңа күрә сәләткә рәхмәт. Хәзер инде минем кызым да милли 6 яшьлек кызым Шулай ук э, сәләттә катнаша балалар өчен проектларда. Рәхмәт сәләт, яшәсен сәләт э, һәм барызга да сәлам һәм күп иттереп кемне 2006 елда Раушанда һәм Аршанда булган сәл кешеләргә әйдәманнарга аеруча сез мине карасагыз сезгә зур кайнар сәлам. Рәхмәт сәләт, яшәсен сәләт.
Без үзебезнең табигый студиябездә менә шундый җанлы сәләт студиясенә килеп җиттек һәм безнең кунакларыбыз биредә идек зәле көчле алкышлар белән аларны сәламләп алыйк. Шундый күп кунак булганы юк иде әле дөресен әйткәндә безнең студиядә. Бик шатмын сезне күрергә. Ничегрәк сезгә биләр? Сагынып килдегезме? Әбиләрне сагынмыйча килеп булмый бит монда. Ансы да дөрес. Ансы дөрес.
Әлбәттә сагынып килдек. Дөресен әйткәндә, әле уйлап кайттык, теге елны без кайта алмаганбыз икән. Монда кайтабыз дип сөйләшәсе бит, дөрес әйтәм? Әйе, дөрес, дөрес, һичшиксез.
Кайтабыз дип сөйләшергә. Бу елны менә кайтырга безгә туры килде. Э, һәм инде үзгәрешләр дә бар сыман бер яктан ә икенче яктан без моннан э, китмә, китмәдек тә сыман гомумән э, һәр вакыт монда теге инде егерме ел һәр ел монда булгач шундый җылы хисләр белән кайттык син дә шулаймы язгөл мин дә шулай килешәм биләрне ел буе сагынып торасың Менә әле кызлар белән сөйләшкәндә, кызлар башта бармыйбыз диделәр, мин әйтәм, әле биләр менә киләсе елга гына булачак, әле ел буе сагынып көтәсе булачак кызлар, әйдәгез барабыз дип, менә шулай җыенып килдек. Әйе, чыннан да, биләр җибәрми. Ә менә беренче тапкыр биләргә килгән вакытыгызны хәтерлисезме, ничегрәк булды ул?
Сез ышанмассыз, но без әле генә 5 минут элек э, ашаганда Әйе. э, шул хатирәләрне э, Искә искә утырдык. искә алып о- ашап утырдык тәмләп. Ашагач бит э, теге шундый берләр турында уйласында була. Э, Без Язгөл белән менә әле генә беренче тапкыр очрашкан ноктаны билгеләдек. Ул э, э, шундый м, сәхнәнең туры юл китә бит әле. Әйе, әйе. Шуның уң ягында Э, кырык икенче метрда э, сәләт раушанның палаткасында э, без язгөл белән таныштык хәтта аның урыны да билгеле урынында чөнки без анда мәхәббәт турында сөйләшкән идек хәтта әле безнең арада мәхәббәт юк иде ул вакытта мәхәббәт кагыйдәләре турында Вот шундый. Ә мәхәббәтнең кагыйдәсе, төп кагыйдәсе нинди сезнең? Төп кагыйдәсе бик гади, аны әле генә менә Җәүдәт абый Әдип Әлмир безгә су янында э, сөйләп бирде. Э, сезнең соравыгызны көтеп алдан җавап бирде. Э, ул әйтте, мәхәббәт э, булса, бөтенләй бер бара. Мәхәббәт туктаган җирдә, все, саргаю, э, эш бармый, туктый, үзеннән үзе бер әйбер дә эшли алмый, ягъни Мәхәббәт ул шундый маховик, вечный двигатель, перпетум мобиле э, һәм э, менә аның иң төп бу теге кагыйдәсе дә түгел, бу аның иң төп э, җисеме.
Әҗәле табый ул аны кызыграк итеп әйтте. Ул әйтә, бөтен сорауларга да бер җавап, ул мәхәббәт диде. Менә бит ничек матур. Җәүдәт табый әйтә белә, асылына төшеп әйтә белә. Шуңа күрә чыннан да, менә без дә бит Нәкъ нәбиләргә һәм сәләткә мәхәббәт булганда сезнең белән монда утырабыз дип әйтсәм дә була. Ничек сезгә менә гомумән асыл гаилә җыены? Ул турыда сөйләшеп китик әле. Без сез иртәгә шушы атмосферага чумачаксыз һәм гомумән инде килгәнегез бар, сәләт гаиләләр белән аралашу. Әлеге проектның әһәмияте нидә, ничек уйлыйсыз? Мондый сорауларга инде минем күбрәк хатын җавап бирә, әйдә аңа сүз бирик. Бөтен җаваплылык сезнең үскән төште. Асыл гаилә җыены. Э, хатын кызлар система вот это. Менә бит иш адамга ярдәм итеп тора. А, менә э, хәзер әйтәм. У микрофон.
Э, без чатырга килеп кердек. Анда мастер-класс парады шәҗәрә төзү буенча. Килеп кердек, балалар җыелган. Әйтәм, бу Ләйсән Әсхатованың кызы, монсы Тимурның кызлары, монсы менә бөтен менә ул мин аны һәрвакыт уйлыйм инде, ничек бала шул кадәр әти-әнисенә ошаган була дип. Менә хәзер әти-әниләрен күрмәсәң дә, алар әти-әниләре янында булмасалар да, шул кадәр менә әти-әниләренең үзләре балада укыла.
Әй, чынлап та, аларда танып алырга мөмкин. Танып алырга мөмкин, әйе. Һәм шуңа күрә бу инде менә карыйсың, башта без бала булдык, без үстек, менә безнең балалар, ул шулай нәселдән нәселгә күчеп килүче ул физик үзгәрешләр генә түгел, физик чалымнар гына түгел, ул менә Ә безнең хисләр дә шулай балалардан балаларга күчә. Сәләткә кайту да бит менә без кайтадырик бала булып, киләдерик бала булып, хәзер менә олылар булып кайтабыз. Безнең балалар хәзер инде сәләткә барыр вакытлары җитә. Ул менә шундый күңелле моментлар һәм менә шундый проектның булуы. әле бит ул безнең балалар үсеп аларның балалары да барачак сәләткә ала бирсен әйе һичшиксез күз алдыгызга китерегез әйе и уже ничә ничә нәсел ничә поколение менә шулай итеп сәләттә булачак дигән сүз һәм бу һичшиксез бик э, шатлыклы бик кызларның да күңеле аралашасылары килеп тора әйе бик күңелле э, э, проект дип уйлыйм Әйдәгез, кызлар белән дә сөйләшик әле. Сезгә ничек сәләттә? Рәхәтме сезгә монда? Нәрсә эшлисез сез? Монда ни эшлисез? Әйе, менә шулай оялы куйдылар инде алар. Бераз гына, бераз гына. Мин аларны ялгыш э, теге актриса булып китмәсеннәр дип камерадан куркырга өйрәттем Ә, кечкенәдән. менә бит. Мин бит беләм кино э, өлкәсе ничек авыр фән, шуңа кермәсеннәр өчен камера белән куркытам. Ой, шайтан.
Өйрәнмәсеннәр шуңа күрә. әйбәт. Үлгәннәрне яздырып. Менә бит бу ясалма түгел, ә чын көлү. Шулай шаярып та алдык беразны. Бу поставленный кию әлбәттә. Мин аңа түлим. Сез инде димәк өйрәтеп куйгансыз. Айырным билгеле бер очракларда ничек көлеп тә Әлбәттә, әлбәттә. Менә кино турында сүз кузгаттык. Э, Чатабышны Мин кузгатмаган идем. Э, Кузгаттыгыз инде.
Кузгаткач, э, әйтегез әле, гомумән сезнең менә шушы Кино өлкәсендә шактый зур уңышларга ирешүегезгә сәләт нинди роль уйнады? Ничек уйлыйсыз? Э,
Дөрсеңне әйткәндә, монда әйтергә кирәктер теге ачыклап. Э, минем теге яшь чакта э, мәктәптән менә шундый теге Балтач мәктәбе дөньясы бар иде, гимназиясе. Ул менә аерым бер мөхит, шундый менә без үсәбез, укыйбыз, кайтабыз, эшлибез, ашыйбыз шундыйрак да. И кисәк кенә менә шулай Сәләт мохитенә эләгү минем баш мие өчен беренчедән бик зур стресс булды. Һәм шул стресс аша анда шундый үсеш барлыкка килде, чөнки бер теге бер табада гына кызып утырсан, теге әлбәттә дөньяны күрмичә, теге баш мие шундый халәттә каладыр инде, амында килеп шуның кадәр сәләтле кешеләрне күреп, э, кисәк кенә менә шундый э, синең карашлар киңәя башлый бик каты э, һәм син дөнья турында ниндидер үзеңә картина ясый башлыйсың һәм кинога килгәндә иң беренче адымнар иң беренче җиңгән кинофестиваль иң беренче миңа кулга тоттырган камера иң беренче миңа биргән компьютер для монтажа бу барысы да сәләттә булган хәлләр һәм бу очрактан әлбәттә сәләтнең туп туры менә шундый чып чынлап очар канат бирде дип Пафосно итеп әйтергә яраталар, мин сәләт миңа очар канат бирде, күп кеше теге шулай дип әйтә, ну, ә, теге бәлки аңлап та бетермидер нәрсә аңлатканы, но безнең очракта, менә минем хәзер ничек, кайда, нинди профессиядә эшләвем, беренче адымнар, фестивальләр һәм үсеп китүем һәм иң хәзер мин менә э, бик ихластан әйтәм, теге э, там э, бу видеоны караган кешеләр ошатырга тиеш моны дип түгел. Ә,

Ул вакыттан миңа бик җылы, шундый тирән комплиментлар әйтергә яраталар иде. Причем алар аны бик теге ихластан һәм теге грамотный итеп әйтә беләләр иде теге. Тагын да Теге туры китерер өчен генә түгел дә, туры китерер өчен генә түгел, но алар могли әйтергә, о, там Тарантино килде. Хотя что, как, мин теге үзем аңлап бетермим, в смысле Тарантино, просто нидер уеннар. Но мин аңлыйм, что шул сүзләр сине менә шулай әкренләп, әкренләп башыңа кереп утырып, и нәтиҗәдә вот менә ну, мин э, беренче э, тулы метражлы фильм төшерүгә кадәр ышанып бетмидем, что, ну, это возможно, мәсәлән, да? А потом шулай килеп чыкты, мин аңлыйм, что монда йөри торган кешеләр, алар алдан күреп, шулай уже э, ниндидер этәргечләр биргәннәр, и монда чыннан да Шундый вклад ит аны әйтеп бетереп булмый дөресен әйткәндә һәм әлбәттә иң кинодан күпкә өстенрәк һәм тирәнрәк тора торган шундый базовый э, вклад әлбәттә безнең э, Язгөл белән очрашуыбыз менә 37 метр э, тор сәхнәдән хәтерлисездер палатка уң якта Аннары Сәләт Италиядә безнең менә шундый үзе бик якын оешып. Но Сәләт тырышты инде безне кавыштырырга там. Прагага алып барып карады, анда монда алып карап Төрле карады. җирләрдә Да, төрле сез җирләрдә. бар. Вот Италиядә анда без шансов теге Венеция, лодкалар, анда шундый моторлык, биналар, су и пум, баш китте с- сходу просто. Димәк, сәләт сезнең тормышта тулысынча интеграция искиткеч искиткеч роль уйнаган һәм ул алыштыргысыз сәләткә кайтасы килә бит инде минай безнең имә менә сез хәзер дә сәләттә иң беренче төп сәләткә тартып тору көче нәрсәдә менә сезнең гаилә өчен Шундый менә катлаулы сораулар сезнең өчен яңгырый. Мемнар куя аласызмы?
Язгөл белән вакыт тавышлар инде. Мин дә уйлыйм просто. Мин микрофон сыздыммы, мин үзем дә уйлыйм. Тартып тору көче.
Ой, тартып тору көче. Биләргәме, әллә сәләткәме? Сәләткә гомумән.
Сәләткә гомумән.
Ул инде әлбәттә менә бу биләр фестивале. Биләр сүзе ул инде менә сәләт белән ассоциация туры. Чөнки анда изге чишмә булсын, тау булсын, нәрсә дисәләр дә, теге нәрсә, ә, биләр биләрнең асылы менә шул сәләт белән бәйле. Беренчедән һәм икенчедән әлбәттә ул Җәүдәт абый. Җәүдәт абый менә әле генә сөйләде инде, мин инде хәзер монда кирәкми дә ди. Анда теге сәләтне болай да беләләр инде. Ничектер шулай әйтте дә, Ә менә безнең поколение өчен ул беренче чиратта ул Җәүдәт абый. Менә Җәүдәт абый Сөләйманов, Җәүдәт абый ул безнең әти дә, ул безнең дус та, ул безнең менә кеше дә итте, ул безгә ышанды. Мин аны менә хәзер сөйли башласам бик күп инде аның сөйләгән историяләре, менә ничек ул балаларга ышана. Менә мин хәтерлим, сигезенче класста мин килдем Сәләткә. Ул менә безне җыеп алды, без китә торган җирдән инде. Ул әйтте, менә без Татарстан буйлап менә асыл ташлар җыйдык, ди. Менә бу асыл ташлар. Ул асыл ташларны җыйдык, ди. Менә ул асыл ташлар, ул менә сез, диде. Менә шул вакытта сез уйлап карагыз, менә сигезенче класста әле теге ни шундый переходный возрастта булгандыр инде, үз-үзеңә ышану көче дә юк инде, менә ничектер син югалып калган вакыт, Һәм шул вакытта менә Җәүдәт абый шундый сүзләр әйт, ничек белеп әйткән ул, менә каян белгән ул, менә балаларның психологиясен каян белгән ул. Менә шундый историяләр бик күп инде на самом деле теге э, сөйли башласаң. Һәм шуңа күрә минем өчен сәләт ул э, иң беренче чиратта Биләр, икенче чиратта ул Җәүдәт абый. Ой, Әдип Әлмир чынлап та Әдип Әлмир, иә. үзенең киңәшләре белән һәрвакыт безгә ышануы белән дә безне тартып тора әлеге урынга. Эше табай сезнең өчен? Слушай, ну минем өчен ул яшьләрнең менә шундый роботлар дип алсак, мәсәлән, дә. Әйе. Яшьләр роботлар. Ягъни, мәсәлән, мәлки даже шундый Бу ферма ди. Угу. Майнинговый фермалар була бит шундый. Криптовалюта туплый торган. Ә бу, мәсәлән, бу тоже ферма ди, монда яшьләрнең тоже энергияләре бар бит инде, алар аны генерируют, ашыйлар бер-берсе белән анда элемтәгә керәләр, аралашалар, гашыйк булалар, там нитәләр, җырлыйлар, ялар шундый энергия, энергия чыганаклары и и бу энергия бит инде кайдыр китә, ниндидер менә тормыш проектларына, ниндидер э, Татарстан проектларына монда булып үскән кешеләр менә шулай үсеп аны кайдыр туплый, үз ниләрендә, тормышларында чыңа ашыран итә. И минем өчен менә бу шундый э, яшьләрнең э, энергия чыгару һәм туплау һәм шул энергияне ниндидер дөрес юлларга борып җибәрә торган шундый кызыклы җир булып күренеп тора. Менә шул җир белән тарта, мин кайтам, менә әлбәттә мин кешеләр карга ярдәм да. Теге, ну, режиссер буларак та инде бәлки мин могу менә просто авыз ачып кызыклап карап йөрергә. Менә хәзерге яшьләр нинди, нәрсә турында алар сөйләшәләр, кайда карыйлар алар. Особенно теге болында, теге бик сирәк күренә торган әйбер бит инде ул. Болын. Тип-тигез, монда яшьләрнең теге юк киртәләре, бүтән лагерьдалардагы кебек, анда теге ток ток суга торган анда очлы очлы кадаклы иркенлектә теге куелган вроде но теге барыбер монда иркенлек чикләүләр юк һәм бу миңа калса балаларга бик шундый шәп йогынты ясый теге чыктың күк Монда урман, монда елга, монда чиксез шундый дәрья һәм кешеләр, шундый яхшы кешеләр һәм миңа калса бу менә шул мине тартып тора менә бу яшьләрнең менә шундый мөхиттә булуы, үсүе һәм аларның ниндидер э, психологияләрен шулай бик кызыклы итеп менә монда формула шул. Менә бит ике җавап һәм икесе дә бер-берсенә охшамаган, ләкин Странно. берләштереп торучы бер нәрсә ул да булса безнең яраткан Сәләтебез. Шундый рәхәтләнеп аралаштык сезнең белән. Бик зур рәхмәт шундый кызыклы сорауларга җаваплар өчен һәм кызыклы әңгәмә өчен. Һәм менә без режиссура турында сөйләштек, ә безнең балаларыбыз да үзләрен шундый яшь режиссерлар итеп сынап карыйлар һәм аларның кызыклы видеолар төшә торган форматор. Ул форматы бар, ул да булса Кара әле дип атала. Хәзер без сезнең белән саубуллашабыз. Прожарка. Шул арада карыйбыз балаларның яңа рубрикасын. Ура! Кара әле дип атала. Карыйбызмы? Әйдәгез карыйк әле.
Карале, Наил абый. Сәлам, дуслар, сәлам. Карагыз әле, мин дәрестә.
Карале, сәлам, Рухия.
Гәрәйле баскетбол.
Карале, сәләт кафега ашарга килдем.
Сәле кешеләр, каралем, чәй эчәм. Карале, сәләт сторга мер чалырга килдем. Карале, нинди кызык лекция булмый. Сейчас шагать вперед, мы молодцы, мы все. Карале, батыр буш вакытта.
Кара әле, мин ашарга барам. Кара әле, форумда иң тәмле обедлар.
Кара әле, корылтай. Кара әле, палаткадан чыгам. Кара әле, Сәләт Стордан яңа текә футболка алдым. Кара әле, Батырда быел яңа логотип.
Кара әле, дөнья яшел төстә. Кара әле, кызлар бию кабатлыйлар. Кара әле, шәмшек бара. Кара әле, бу кызу җәй һәм аяз күк.
Кара әле, нинди матурсан.
Карале, батырда иң көчле егетләр.
Карале, нинди матур ай.
Карале, батырда кәбестә.
Балалар булдыралар да инде. Шундый яратып карыйм әлеге рубриканы. Шуңа күрә Уялып тормагыз, үзегезнең видеоларыгызны юллагыз һәм без сезне һичшиксез җанлы сәяхәт эфирында күрсәтәчәкбез. Әле видеоларга түгел, комментарийларда юллый аласыз. Без аларны шулай ук туры эфирда яңгыратачакбыз. Уялып, куркып тормагыз, күңелегездә булган барысын да языгыз, сәләт хатирәләре белән бүлешегез. Һәм инде Һәрвакыттагыча безне карарга онытмагыз. Ә без әле видеоны караган арада безгә Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары һәм Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе, аланнарның җитәкчесе Аяз абый Ханафин кушылды. Аяз абый, сәлам!
Сәлам, сәлам барыгызга да.
Әйе, менә шулай итеп алкышлар белән сине каршы алдылар. Аяз абый, кара, син форумга инде быелгы җәйдә өченче тапкыр кайтасың, юме? А, быел, әйе.
Быелгы. Әйе.
Син сагынырга өлгерәсеңме форумнар арасында икенче форумны? Мин форумнар арасында хәтта өйдә дә булырга җитешмим, шуңа күрә минем җәйге тормышым ул аерым бер теге ниндидер аерым форумнар түгел, бер озын шундый марафон, бер шундый форум дип әйтим. Ләкин форумнар, менә һәрберсе әй алар төрле юнәлеше, ләкин синең өчен алар нәрсәсе белән аерылып торалар?
Иң беренчедән Э, менә болай дип җавап бирәм иң беренчедән э, һәрбер форумга төрле балалар килә э, һәм без һәрвакытта да сәләттә әйтәбез бит инде сәләттә атмосфераны һәрбер менә сәләттә булган кеше тудыра һәм әлбәттә нинди балалар килә атмосфера да шундый менә алый хәзерге форумны монда безнең төп аланнан җыелган шундый көчле нык балалар килгәннәр һәм әлбәттә монда кайсыдыр яктан Ниндидер теге конкуренция дә күренә. Икенче яктан карасаң, алар күбрәк бер-берсе белән танышырга телиләр. Шундый бик теге актив атмосфера дип әйтим. Әгәр дә икенче сменаны карасаң, иҗат форумын карасаң, анда инде әлбәттә шундый һәрвакытта да иҗади Кайсы якка карамасаң да, хәтта әйдаманнарны да карасаң, бөтенесе дә иҗади һәм монда һәрвакытта да ниндидер шундый атмосфера дип әйтимме соң инде, шундый бик җылы һәм актив дәрәҗәдә бара торган хәрәкәт һәм ул бик тә үзеңә дә сизелеп тора. Әгәр дә беренче, дүртенче, бишенче форумнарны карасак, алар инде гомумән бүтән. Монда барлык районнардан төрле төбәкләрдән балалар җыела һәм аларга ничек ну күбесенә сәләт ул теге таныш түгел әлегә һәм алар башта ничектер теге карыйлар башка балаларны карыйлар сәләт белән танышалар һәм инде смена азагына шундый теге бум була дип әйтим һәм алга таба да аларның сәләткә кайтасы килә һәм инде алдынгылар белән форум ул шулай ук аерым бер тарих узган елны башланган тарих һәм монда күбрәк Э, менә ул күбрәк өченче форумга ошагандыр монда чөнки э, сәләттә күп кенә балалар булмаса да шул ук вакытта алар үзләренең төбәкләрендә районнарында э, бик актив эш алып баралар һәм монда шундый теге шәп синергия җыела дип әйтим һәм менә нәкъ менә шуның белән иң беренчедән минем өчен форумнар аерылып тора һәм әлеге форум ялгышмасам саннар һәм география буенча да аерылып тора дөрес әйтәме әйе әйе дөрес бу Әгәр дә географиягә карасак, бу иң зур форумдыр. Э, монда э, чөнки теге аланнар аерым бер төбәкләрдә булсалар да, алар күп түгел, 6 7 7 алан әйе. Тик бу аланнарга җыелган балалар, алар Россиянең бөтен якларына җыелганнар. Хәтта анда Сургуттан килгән балалар бар, Казахстаннан килгән балалар бар. Һәм э, бу әлбәттә безнең өчен бер яктан карасаң бик зур җаваплылык, чөнки алар кайтырлар, сәләт турында сөйләрләр һәм э, алардан карап инде э, сәләт өчен инде бәя бирәчәкләр башка балаларда. Һәм икенче яктан карасак, балалар өчен, әйдәманнар өчен бу шундый зур мөмкинлек, чөнки Әгәр дә кайдыр э, физик яктан бара алмыйсың икән, син алар белән аралашып, танышып, э, үзең өчен ниндидер яңа мәгълүмат э, туплый аласың. Һәм кем белгән, бәлки берничә елдан алар инде чыннан да теге дуслашып, бер-берсенә төбәк ара шулай кунакка да йөрерләр. Әйе, чынлап та тора бара, бәлки менә шундый дуслык җепләре аларны шулай бик ныклы итеп бәйләп куяр бер Алла бирса.
Менә син бит инде үзең дә юлыңны сәләттә сәлкеш буларак башлаган кеше, име? Бармы син яраткан ул аны? Шундый провокацион сорау бирим әле үзеңә. Беренчедән әйтеп китим, мин э, берничә көн элек санадым. Бу минем юбилей икән. 13 тапкыр мин биләргә кайтам. Котлыйбыз Аяз абыйны чын э, күңелдән, Фәрин. Кечкенә генә юбилей. Сәләтнең дә юбилей, синең дә юбилей дигән. Иә. Э, ну, әгәр дә бу э, сорау провокацион икән, мин теге турыдан туры җавап бирәм дип әйтәм. Минем өчен әлбәттә э, йөрәктә калган ике иң якын аланым бар. Э, беренчедән ул әлбәттә сәләт раушан аланы минем минем иң беренче сәләткә юл атлаган аланым э, һәм хәтта сары галстукны да мин анда алдым 2016 э, елда һәм инде сәләтнең ничектер икенче ягын күрсәткән сәләт тагы нинди була ала икәнен күрсәткән район белән районнар белән таныштырган алан ул әлбәттә сәләт гайрәт һәм мин күп еллар анда булдым һәм беләсезме монда Теге ике төрле. Мин Раушанга килдем, гайрәттә үз юлымны дәвам иттем һәм аннары барыбер Раушанга кайттым директор буларак. Э, һәм алар өчен минем бары бер ничектер теге э, бер тигез, әйе, бер тигез һәм әлбәттә һәр вакытта да минем йөрәктә алар бар һәм хәтта хәзер дә э, бу аланнарның җитәкчеләре белән без элемтәдә торабыз. Кайберләре өчен җырлар язабыз, кайсылары өчен, кайберләре өчен теге ничек әйтим, консультация буларак бирәбез дип әйтим инде э, чөнки күп еллар элек анда булган булсаң да барыбер алар өчен ничектер җан атасың һәрвакытта да башың белән ул аланнар белән Ә бармы яраткан сірәнең син ниндидер? Менә шушы аланнарда да яки гомумән сәләттә бар да син яраткан сірәнең? Эм... Алар шундый күп хәзер, алар аларның үзенчәлекле, ләкин менә бәлки күңелгә кергән берәрсе бардыр. Минем балачактан калган бар. Ә, мин менә сәләттә булганнан. Ә, менә ул хәзер ялгышмасам 17 нче еллар иде һәм э, ул вакытта безнең биләргә килә иде сәләт бөгелмә аланы Әйе. Э, һәм сәләт гайрәт һәм бөгелмә аланы арасында шундый бик җылы атмосфера иде без э, хәтта үзебезне бугай дип йөртә идек а, менә бит ничек әйе һәм һәр вакытта да безнең сөрән батллар бара иде алар теге Безнең әйдаваннар менә болай иттереп уйлап табалар иде, сөрәннәр һәм без шунда кычкырыша идек, шундый бик рәхәт иде. Э, һәм аерым алар өчен әзерләнгән сөрән бар иде. Ул иде бик озын, без аны бик озак э, өйрәндек. Хәтта мин аны хәзер бәлки искә төшерә дә алырмын. Э, кызык. Әйе.
Кара каршы Торабыз. Сәлам, мин бик ашыктым. Хәм әзер бүлергә синең бе-лән үз ашымны. Б гөлмә гайрәтнең хыялын чынга ашырдык, кара, без ике Алланы бер гаиләгә тоташтырдык. Бүген тоташтырдык. Бугай тоташтырдык. Б гөлмә буаны бер күңелгә оештырдык. Син дәвамчысы, минем кулларымның башыннан син минем бөтен йөрәк яраларымны ямаштырдың. О-о-о! Бу бер рэп булды дисәм дә була, бик шәп, хәтта шушы вакытка алып кайткан шикелле булды. Әйе. Һәм, Аяз абый, син әлеге форумнарда иң күп булучы кешеләрнең берсе буларак, синнән сорыйм әле. Форум шәп үтсен өчен синнән өч төп киңәш. Онытылмаслык булсын өчен.
Онытылмаслык өчен өч киңәш. Балаларга, димәк инде, әйеме? Әйе, балаларга һәм гомумән монда килүчеләргә, кем менә форумга аяк Ярар, мин э, теге өч кайсыдыр шарт булыр, Әйе. кайсыдыр киңәш булыр. Э, Беренчесе э, ул бу форумга мин үз дусларым белән генә йөрим дигән фикер белән килмәскә. Мгм. Э, Әгәр дә син форумга киләсең икән, мин менә форумнарга яисә төрле аланнарга бик ярата идем бер үзем килергә. Бер кешене белмичә, чөнки минем өчен ул һәрвакытта зур мөмкинлек иде. Күп кенә яңа танышу, яңа дуслар табу. Һәм менә хәзерге вакытта тирә-якта булган минем һәрбер дуслар, алар минем сәлкеш вакытында бер аланда булган, бер төркемдә булган кызлар, егетләр. Һәм минем өчен бу бик мөһим дип әйтим. Икенчесе, ул теге атмосфера ягына, атмосфера ягыннан түгел, бу күбрәк теге сәламәтлек ягыннан дип әйтим инде. Һәр вакытта да үзеңнең кәефеңне, үзеңнең сәламәтлегеңне карап йөрергә, чөнки кайвакыт барыбер син теге арасың һәм әгәр дә бер көнне сүнеп китсәң, дип әйтим инде, дүрт көнең югала һәм шуңа күрә теге су эчеп һәрвакытта да баш киемеңне киеп йөрү ул бик мөһим. Һәм өченчесе ул сәләтне аңлау, Һәм татар телен ярату. Ә, әгәр дә син менә монда чыннан да шул фикерләр белән киләсең икән, син бу җирдән көч аласың, ләззәт аласың һәм ә, өйгә кайткач та һәр вакытта да монда кайтырга телисең. Чөнки ә, сәләтең менә төп үзенчелеге ул бит инде әлбәттә татар теле, татар мәдәнияте һәм аңа омтылу, аны яратырга тырышу дип әйтим. Һәм ә, мин теге бик ышанам дип әйтим инде бу форумнарга нәкъ менә шундый балалар килә дип э, һәм әгәр дә менә шундый максат белән киләсең икән синең форумың бик кызыклы бик матур узачак дип уйлыйм ой миңа калса бу киңәшләрне һәрбер сәлкешкә дә хәтта оештыручыларга да бөтен бөтен кешегә истә калдырырга киңәш итәр идем мин шундый рәхәтләнеп сөйләштек аяз абый синең белән һәм инде хәзер безнең бераз гына Вакыт бар һәм шушы вакыт эчендә без сезгә уку-укыту программасын ничек барганын, ничек узганын сөйләп бирербез. Ә Аяз абый белән без әлегә саубуллашабыз. Ничек бар шулай карыйбыз уку-укыту программасын, ничек уза икән бездә? Көч беләсезме кайда? Сәләт белә форумның Google Кто программасында. Әйдәгез, карыйбыз. Әйтегез әле, нинди дәрескә килдегез сез һәм нәрсә эшләргә өйрәтеләр монда? Барс медиа турында сөйләшәбез. Концертлар турында ничек организация, ничек ул була. Без монда гомумән өйрәтәбез, э, ничек концертны оештыру мәсьәләләрен сөйлим менә ничек артистлар үз-үзләрен тота, сәхнәдән тыш, сәхнә артында, ничек алар гомумән яшиләр, э, гади кешеләр ме алар, гади кешеләр түгел микән алар, гомумән менә шундый серләрне ачам балаларга.
Я им поставила задачу, чтобы Они разделились на команды и попробовали от проблемы, э, цели и так далее создать свой проект. Нинди проект булачак бу сезнең? Медицина турында.
А, медицина турында.
Димәк, сез булачак табиблар безнең. Әйе шул.
А, менә бит бик зур эшкә тотынгансыз икән. Ничек сезгә форум ошыймы монда? Әйе, бик ошый. Нәрсә ясыйсыз сез монда? Нәрсәгә өйрәнәсез?

Матур, матурлык икән. Минимализм. Ой, миңа калса бик килешә. Киләсе елга сәләт сторга кертеп җибәрергә кирәк әлеге браслетларны ничек уйлыйсыз? Әйе, обязательно. Әйе. Ваҗа шәп. Шәп булачак. Ә нинди угланнан сез? Саба. Сабадан. Ә сабалар менә шулай итеп күрсәтелә, әйме? Менә.

Исламия апа. Исламия апа. Бөтенесе.
Бөтенесе менә шулай дип җавап бирергә кирәк аны. Нинди алан синең яраткан аланың? Менә мине яраткан аланым бу Биләр каласы. Монда мәңге каласыңмы? Әйе, әлбәттә. Чөнки бу Биләр каласы.
Менә алар безнең киләчәгебез, бәләкәчләр. Без без бәләкәч, булар без сәлкәш үскәч. Без без бәләкәч, булар без сәлкәш үскәч. Ничек сезгә сәләткә ошыймы? Ошыйм.
Нәрсәләр эшлисез сез монда? Уйныйбыз.
Без җырлыйбыз. Без биибез.
Укып беткәч ашарга ярый диләр. Сәлкешләр үстергән үләннәрне ашый ашый, алга таба дәвам итәбез. Уку көтү программасы ничек күңелле барган искә төшкәч, шундый рәхәт булып китте тагын бер тапкыр. Барлык остаханәләрдә, дәресләрдә, тренингларда булырга өлгердем шикелле тоелды миңа хәтта. Һәм беләсезме, ахырда җырлаган менә бу без без бәләкәч булабыз сәлкеш үскәч дигән җыр һаман колакта яңгырый һәм әлеге балалар Безгә килделәр һәм алар сезнең өчен махсус бер бик кызыклы видеоролик әзерләделәр. Әйдәгез әле карыйбыз.
Сәлам! Без асылташлар һәм бәләкәчләр. Һәм хәзер без бер кечкенә уен уйнап алабыз. Буны

Кепкам. А, перышко. Похоже, бу тагы ниндидер бит кызлар. А, бу шундый әйбер, анда шулай әйтергә кирәк. Сәгать. Бу барабан. Пакет. Ручка. Кепка. Сумка. Куртка.
Безнең сәхнәдә отыруыбыз очраклы гына түгел, чөнки безнең студиябездә ул да булса Сәләтнең күп кенә җырлар авторы һәм яраткан Ләйсән апабыз. Әйдәгез әле аңа. Сез дә экран аша алкышлап алыгыз әле. Сәлам, Гөлназ.
Сәләмәт апа.
Ничек синең кәефләр? Ничек сиңа Биләр җир? Ничек Биләр форум? Биләр форум. Һичшиксез шундый рәхәт ул. Шундый якын ул. Шундый ул, э, ничек дип әйтим, гөрләп тора. Ләкин менә беренче көнне килгәндә, Биләр форумга менә Битва Харов э, хорлар ярышына килгәндә э, миңа әйдәгез э, менә монда узыгыз, штабка узыгыз, хәзер анда очрашабыз дип. Мин әйттем, дөресен генә әйтегез, кайчан башлана һәм мин шул вакытка килеп җитәрмен. Ну менә бер сәгатьтән башлана, әйтәм, все, минем бер сәгатем бар. Мин бер сәгать буе Форум җирле, җире буенча сәл кешеләр белән аралашып, анда эскәмиягә утырып, э, шушы мөхиткә чумган. мөхиткә чумдым. Әйе, һәм чыннан да шундый ул кыйммәтле мизгелләр минем өчен, чөнки э, без бит гел каядыр чабабыз. Без бит инде менә форумга килгәндә гел нәрсәгәдер ниндидер мастер-класс булсынмы ул, концерт, ниндидер вакыйга, артыннан вакыйга. Ә менә бераз тукталып һәм шушы вакыйганы тоеп алу, ул бик тә кыйммәтле э, нәрсә һәм мин шул э, бер сәгатем э, форумның һавасын сулап, алдым һәм әлбәттә аның мөхитенә инде аның э, искиткеч матур кичәләренә чумып мастер-классларына чумып э, балалар сәлкешләр белән әйдәманнар белән оештыручылар белән аралашып үтә һәм мин бик тә бик тә бәхетле кеше менә мондый мөмкинлек бар минем дә минем гаиләмнең дә һәм менә синең дә һәм бар һәммәбезнең шундый Зур вакыйгага ниндидер бераз гына аяк басуыбыз әйе бик зур нәрсә инде ул менә шуңа күрә мин бик бәхетле мин дөресен әйткәндә бик сөендем сине жюри әгъзасы исемлегендә күрүгә чөнки мин әйтәм менә ләйсән апа хәзер үзе иҗат иткән җырларны бөтенләй яңа яңгырашта ишетәчәк дип уйлыйм. Ничегрәк сиңа яңа яңгырашны тыңлау ничек булды? Һәм үзеңнең беренче җырлар иҗат иткән вакытларың, менә Сәләттә иҗат ителгән җырларны хәтерлисеңме? Әлбәттә, Сәләттә иҗат иткән вакытларымны хәтерлим, ләкин менә хор ярышында яңгыраган җырлар, алар шундый заманча эшкәртелгән алар балаларга ничектер үзләре дә җырлар да үзләре аларга дәрт өстәп биргән шикелле һәм балалар үзләренең энергетикалары белән үзләренең сәләтләре белән хәтта менә күрәсең инде кайбер бала ул бәлки спорт олимпиада юнәлешендә ул көчлерәктер Ләкин никадәр аның бирелеп башкару менә бу җырларны, аның тырышлыгы, аның менә шундый саф, э, чиста итеп менә башкаруы һәм никадәр менә апаларын тыңлап, һәрбер аның э, үтенечен э, Башкарып чыгып башкарып дигән. чыгу, әйе.
Ул менә күзләргә яшьләр китерә торган мизгелләр. Һәм менә уйлыйсың, Э, без бит инде төрле фестивальләрдә дә конкурсларда музыкаль э, э, конкурсларга йөрибез инде жюри буларак ләкин менә монда башкача менә монда чыннан да синең билге дә куясы килми бер ниндидер бәялисе дә Бер дә кими. Менә ул иң авыры. Менә аларга карап, алар белән бергә җырлап, аларга кул чабып, елмаеп, менә шулай утырасы килә. Кычкырып, менә алар ничектер башкача инде. Ул башкача кабул ителә Гөлназ. Аны аңлатып та бетереп булмый. Бәлки читтән берәр зур дәрәҗәле профессионалларны чакыру, ул бәлки бер яктан кулайрак та, чөнки Сез күңел белән чәчи бәялисез бу эшләрне? Мин даже бәяли, бәяли алмыйм. Ничек инде менә без аннары аралашабыз. Ничек инде аларга билге куеп була. Менә карагыз. Ә менә теге малай, ә ул ничек? Ул авызын менә шулай тегеләй ачып, шундый тырышып бөтен сүзләрен әллә нинди сүзләрен өйрәнеп бетергән бит. Ул бит аны шундый үзенчә башкарган бит дип бик авыр бәяләргә. Шуңа күрә Бөтенесенә дә максимум куяр идем дә, һәм менә шулай калдырыр идем. Бик ихластан җырлыйлар дөресен әйткәндә балалар. Әйе, әйе, Гөлназ.
Бик ихластан җырладылар. Чөнки алар бит инде менә үзләренең шул сәләт мөнәсәбәтләре дә шундыйрак. Ул бит җитди, Ул бит шундый кадерле, аларның бит кемнәрдер беренче тапкыр килә, кемнәрдер ничәнче ел килеп, алар инде менә шушы мизгелләрнең кадерен белеп, шушы сагынып торалар. Сагынып торалар һәм ул алар менә шул чараларда да былай гына түгел, кирәк диеп кенә түгел, алар шул мизгелләрнең кадерен белеп катнашалар алар. Бер минутын да бушка үткәрмәс өчен. Чөнки Әйе, алар аңлыйлар, 18 көннән аларның аланнары э, тәмамлана. Шуңа күрә э, барысы да күренә, барысы да сизелә. Бер яктан шундый э, ничектер мин ул балаларга карыйм да, эх, рәхәт чаклар иде инде буда безнең дә алар шундый рәхәт вакытка эләккәннәр. Әйдаманнарга да, кайбер әйдаманнарга карап алар инде шундый борчылып, ничектер Менә шундый взволнованный. Әйе, ну, ну, ну 80% шулай. Әйе, Кемдер шундый рәхәттә, менә шул и классика инде ул. Менә ике әйдаман апа белән абый классик команда. Берсе шундый җиңелчә генә бөтен нәрсәгә ләззәт табып, ә икенчесе супер җаваплы. Шулай булмаса, ә булай булмаса, Хәм ул бүгенге көндә дә шулай. Хәм менә һәрбер нәрсә турында бик озак сөйли алам инде мин, әйме? Ләкин менә шунысын әйтәсем килә. Мин бик рәхмәтлемен. Э, минем э, яшь чагымда мондый мизгелләр булды. Хәм бүгенге көндә дә менә шул мизгелләрне тоярга һәм аларга э, бармак очы белән генә шулай тиеп Аларны да сизеп алырга мөмкинлегем өчен мин бик рәхмәтлемен һәм мин бик бәхетле шуның белән. Хәзер әле менә без бүген төшергән вакытта шулай ук бәләкәчләр белән дә аралаштык һәм сезнең инде кызыгыз да, улыгыз да сәләттә һәм алар шулай ук иҗат дип янып яшиләр. Сез дә менә асыл гаилә җыенда шулай ук катнашачаксыз иртәгә. Гомумән, ниндирәк проект сезнең өчен асыл гаилә? Менә шул сәләт гаиләләр җыелу, берләшү Сезнең өчен нинди әһәмияткә ия?
Дөресен генә әйткәндә, ул бик мөһим проект. Без бит инде менә ияләштек, хәзер э, сәләттә э, сәл кешеләр бар, әйдәманнар бар, бар җитәкләр, җитәкчеләр, оештыручылар. Ә менә анда, э, ну, Ни кадәр вакытка кадәр инде ул ничектер бүленә иде, әйме? Менә шушы э, хронология дип әйтимме соң. Ә менә хәзерге вакытта это какой-то вот менә непрерывный процесска әйләнә. Шулай мы все замыкается, да, вот это все э, э, үзеннән үзе ул естественный, гади процесс. Әлбәттә, сәләттә танышкан әти-әниләр нең балалары килә һәм ул балаларның да балалары ганнары сәләткә эләгә һәм бу шундый матур процесс ул шундый нечкә Һәм шул ук вакытта көчле ныгытучы процесс. Шуңа күрә мин шул проектка, әлбәттә, минемчә ул иң мөһим проектларның берсе. Чөнки безнең балалар шулай ук сәләт мөхитендә сәл кыш вакытында гына килеп түгел, әйме? Алар инде менә туганнан бирле, балачактан бирле шул сәләт мөхитендә үсә алалар. Һәм шушы мөхит алар өчен гади менә әбигә авылга кайткан шикеллеме безнең балалар балалар бакчасына күбесе бергә йөриләр чөнки бер елда туганнар бик күп булган һәм менә Алар балалар бакчасында көн саен календарьда менә шундый галочка куеп көтеп торалар. Көтеп торалар. Әни, ә хәзер биләргә 2 көн калдымы или 3 көн калдымы? Менә без сезнең белән иҗат турында да сөйләшеп алдык, гаиләләр турында да сөйләшеп алдык һәм иҗат темасы барыбер ничектер үзен җибәрми һәм нәкъ менә шушы Сәләт биләр форумга кайткач, ул бит инде һаман ничектер тарихка әйләнеп кайтасың шикелле. Лесна апа, менә сезнең үзегезнең иң яраткан җырыгыз бармы? Берәр үзегезнең иҗат иткән җырлар арасында? Э, иң яраткан җырымны әйтеп э, булмый инде. Имә сиңа дигән җыр бар. Мин аны менә шул сәләттә булган беренче елларда э, иҗат иткән идем. Әйе. Аны сирәк башкарам мин, ләкин менә күптән түгел генә мин аны яңадан бер кичә дә башкардым да
күңелгә керде инде шул күңелгә керде әйе бик ни ул смело шундый менә әйдәр шул җырның берәр өлешен ишетик әле бергә сиңа диеп җыр чыгардым

Күңелемдә булган бөтен уй кичерешләрне 5 минутта шигергә Менә бит, анысы да сәләт. Әй, анысы менә сәләт, башкача була. Диляра апа Якубова белән э, әйдәле языйк, әйдәле языйк дип. Менә аның рәхәтлеге шунда. Син ничектер үзеннән үзе түгел, ә менә берлектә рәхәтлектә дуслыкта иҗат итәсең менә э, шундый безнең булды яшьлек бүгенге көндә дә әле шулай дәвам итәбез без бик яратабыз чыннан да сәләт чөнки берләштерә һәм яңа мөмкинлекләр яңа шәхесләр белән очрашу мөмкинлеге бирә һәм нәкъ менә монда иҗат туа да инде бик зур рәхмәт ләйсән апа шундый рәхәт булды синең белән аралашу хәзер инде безнең шулай ук иҗади чыгыш бар без сезгә аны карап китәргә тәкъдим итәбез

шундый рәхәтләнеп тыңлап утырдым бу җырны аеруча минем яраткан беренче сәлкеш булып барган сәләт рухия таланы башкарды әйдәк зәлә аларга көчле итеп алкышлап алыйк һәм аларга әлбәттә безнең алыштыргысыз тимур абый тарасов ярдәм итте Шулай ук Тимур абый бик зур рәхмәт сиңа сәламнәр юллыйбыз. Әйдәгез әле карыйк әле тагын кемнәр безгә сәламнәр котлаулар җибәрәләр икән. Беренче чиратта әлбәттә безнең сәләткә 30 ел булу хөрмәтеннән язучы төрле котлау сүзләре бар монда. Мәсәлән, монда язганнар. Быел мин беренче тапкыр булдым сәләттә. Ул булды шундый җылы, күңелле. Анда мин яңа дуслар таптым. Бик рәхмәтле әйдәманнарга, сәркешләргә һәм әлбәттә баш җитәкләргә. Алар бик тырыштылар безнең өчен. Җырлар ишетәсе, биисе килә. Мин бик шатмын шундый Сәләт проекты булуңа, Сәләт 30 еллыгың белән сине дип язалар. Рәхмәт бик зур шундый җылы сүзләрегез өчен. Сәләткә әле 30 түгел, тора бара 100 елда булыр һәм Сәләт үсәр дигән теләктә калабыз. Тагын язганнар монда. Чулпан исемле безнең караучыбыз. Сәет, мин сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. 30 ел инде син сәйкешләргә, идаманнарга, баш җитәклеләргә һәм башка бик күп кешегә шатлык китерәсең дигән. Менә безне караучыларга шатлык китерә микән һәм гомумән сәләт нинди хисләр бирә сезгә? Шулай ук языгыз әле комментарийларга оялып тормагыз. Сәлам, сәлкешләр дип яза безгә Мәрьям. Бу җәйне барыгызга да күңелле итеп үткәрергә телим. Сәләткә баручыларга күп уңышлар телим, үзегезнең барлык хыялларыгызны үтәргә тырышыгыз, хәзер булган сәләтләрегезне күрсәтергә оялмагыз, чөнки алар сезгә гомер буе кирәк булырга мөмкин, дип язалар. Чынлап та, сәләт, дөресен әйткәндә, бик күп мөмкинлекләр ача монда булган һәрбер кеше өчен, чөнки син танылган остазлардан төрле белемнәр аласың, яңа дуслар табасың һәм, гомумән, сәләт мөмкинлекләр мохите дип юкка гына әйтмиләр. Һәм биредә Безгә мөмкинлекләр бирүчеләргә дәйдәгез әле рәхмәт әйтеп китик әле, чөнки форумны оештыруга бик зур өлеш керткән кешеләр бар һәм аларны да искә алмыйча булмас. Беренче чиратта ул әлбәттә безнең Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министрлыгы. Бик зур рәхмәт аларга, аларның ярдәме белән безнең форумнарыбыз тормышка ашырыла. Һәм шулай ук безнең партнерларыбызга килгәндә ул да булса алдынгылар хәрәкәте. Шаян ТВ балалар телеканалы. Сәләт Тор киемнәр кибете менә безнең матур футболкаларыбыз, матур киемнәребезне шулай ук сез Сәләт Стордан үзегезгә дә ала аласыз. Шулай ук Созвездие Йолдызлык фестивале, Яшьләр академиясе диплом э, яшьләр дипломатиясе академиясе шулай ук безгә бик зур ярдәм күрсәтә һәм э, алабуга политех